Mae'r cefndir yn mynd nôl i 99 pan gafodd Menter Iaith Myrddin i arian i sefydlu mentre eraill o fewn y sir ac yn sgil hynny fe gyflogwyd Owain Siôn Gruffydd yn bennaeth, yn gyfarwyddwr Ar y fenter, ar y pryd dim ond finne mewn swyddfa a mae'n hunan yn Llandeilo, uh, o'r trosiant ariannol y fenter yw 30,000 y flwyddyn, ac felly gyda uh, criw brwdfrydig o wirfoddolwyr ar y pwyllgor, uh, o'n i wedi sy'n treol wneud gymaint o'n i'n gallu uh, pryd yn hynny yn y gymuned, gweithio tipyn gyda dysgwyr, pobl ifanc ac yn y blaen, a busnesau hefyd yn un o'r meysydd target. Wel, nod y fenter oedd parhau gyda'r gwaith arbennig Oedd yr Eisteddfod Genedlaethol wedi wneud yn 96, ac roedd nifer ohonon ni moyn gweld parhad y bwrlwm hwnnw wedyn ni yn y degawdau i ddilyn. Yr uchafbwynt i fi yn sicr oedd sefydlu Cwmni Theatr, Cwmni Theatr Bro Dinefwr. Oedd e 'di bod yn freuddwyd gynna i ers blynyddoedd i wneud rhywbeth tebyg. Aethon ni ati wedyn i ofyn i athrawes ddrama leol, sef Lowri Davies, i ddod So ni helpu. Ac wedyn, ethon ni ati recriwtio hysbysebu ac ethon ni tua deugen o bobl yn nghyd bled yr ardal o Landdeusant i Rydaman. Ac ethon ni ati wedyn ymarfer pum diwrnod o ryddid yn Neuadd Llangadog, yn cartre ysbrydol ni. Ac o hynny wedyn, uh, ethon ni mlaen i ddeud tair perfformiad yn Ysgol Gyfun Pant y Celyn. Ac o'n nhw'n llwyddiant ysgubol. Roedd y Cadeirydd Pin fi wedi llwyddo um, gyda'r fenter i ennill arian yr RDP, oedd yn golygu bod e'n troi o fod yn fenter iaith i fod yn fenter datblygu cymunedol hefyd. Felly hynny hwnna oedd yr uchafbwynt, achos yn sydyn iawn oedd yna arian i greu swyddi a hefyd datblygu y, y gymuned. Mae wedi golygu wrth gwrs yn ymarferol bod yna bobl ifanc wedi cael swyddi da yn yr ardal a wedi llwyddo i aros ac erbyn hyn yn magu plant yma, yn cefnogi'r ysgolion lleol, yn cefnogi'r busnesau lleol, hynny yw, mae wedi dod â bwrlwm a chadw bwrlwm yn y fro. Ie, uchafbwynt yn ystod pan o'n i'n gadeirydd gyntaf oedd pan wnaethon ni gymeryd prosiect uh, cyfieithu cymunedol dewis um, uh, drosodd a ddatblygodd wedyn yn gwmni trywydd. A mae trywydd yn gwmni pwysig iawn i ni sydd yn cynnig ystod o wasanaethau cyfieithu o'r safon ucha a ar draws Gymru. I ni hefyd yn cynnig cyfieithu ar y pryd a mae'n bwysig fel mae'r fenter yn gyffredinol. Mae hyn yn rhywbeth bwysig i ni fel menter yw bod ni'n gallu cynnig cyflogaeth lleol. Wel, o edrych yn ôl, um, un o'r pethau sy'n dod yn amlwg i'r cof yw'r gwyliau yn Cil y Cwm, y gwyliau cerddorol te. Ble oedd artistiaid Cymru gyfan yn dod? Bryn Fôn, Dafydd Iwan, Elin Fflur, Mynediad am Ddim. Ond hefyd oedd 'na gyfle i grwpiau ifanc lleol o ardal Frodyr Nefwr i gael rhannu'r llwyfan gyda nhw. Fel prif athrawes mewn ysgol yn ardal y Dŷ Nefwr, oedd e'n holl bwysig i fi fod 'na gyfleoedd i blant, a fe gawson ni'r cyfleoedd 'na gyda'r clybiau dysgu. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae gyda ni glybiau gofal mewn rhai o'r ysgolion, a'r clybiau haf, adeg y gwyliau efe. A mae rheini'n holl bwysig i helpu rhieni ac yn y blaen, ond mwy na dim, y peth sy'n bwysig yw bod yna gyfleoedd i'r plant. Gan ein gadeirydd menter Brodyn Efwr rhwng 2010 a 2012. Hwnnw oedd y cyfnod y dechreuwyd trafod prynu Siop y Cennin. Yn y cyfnod lle fues i yn Gadeirydd, dysges i lot yn bersonol o fod yn y Gadair a cyd-weithio gyda criw gweithgar iawn o bobl. Ond o ran beth ddigwyddodd a beth gyflawnwyd yn y cyfnod hynny oedd sefydlu Cyfoes ac oedd hi'n fenter newydd sbon a mae'n braf iawn gweld y busnes yn ffynnu ac yn mynd o nerth i nerth yng nghanol Rydaman. Dwi'n bod ffodus iawn i fod mewn cyfnod lle mae'r fenter wedi bod yn weith, weithgar, uh, ddybryd o weithgar. Os dwi'n bwrw golwg yn ôl, pan oeddwn ni'n dechrau i ymwneud â'r fenter, uh, mantra pryd hynny oedd iaith, cymuned, economi, a mae pobl, y thema pobl yn rhedeg trwy'r tair elfen yna, pobl a iaith, pobl a chymuned a phobl ag economi. Mae'r menter yn helpu dysgwyr lot yn yr ardal ni. Maen nhw'n rhedeg mor gymaint o pethau yn y gymuned. Pe bynnag i'w hoedran, mae rhywbeth i bawb. Dwi wedi bod yn lwcus iawn a ffodus bod nhw wedi croesawu fi a helpu fi cario mlaen i ddysgu'r Gymraeg. Erbyn heddi, ni'n cyflogi rhyw 30 o bobl, mae'n trosiant ariannol i yn rhyw filiwn o bunnau, a mae 'da ni bedair swyddfa a chanolfan yn Aberystwyth, Gyfyrddin, Rhydaman a Llandeilo, a ni'n edrych mlaen yn ystod y flwyddyn hyn i symud mas i ganolfan newydd sbon yng nghanol dre Llandeilo.